Croeso mawr i Taro gyda ni a heddi fi'n mynd i wneud darlleniad i chi am mis Tachwedd 2025. So gewn ni weld beth yw egni y mis, gewn ni weld beth yw her y mis i chi a gewn ni neges o'r ysbrydion i roi gair o gyngor i chi. A chofiwch danysgrifio i weld fwy o darlleniadau. Gwnewch ni ddechrau. OK. Ysbryd heddi, ni moyn darlleniad ar gyfer Tachwedd 2025, please. Darlleniad Tachwedd 2025. Beth yw egni Tachwedd? Beth yw egni tachwedd i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube? Beth yw'r... Beth yw'r... Beth yw'r egni a mis tachwedd? Egni mis tachwedd yw'r pimp o bentacle wedi droi rownd. Oce. Okay. Pimp o bentacle wedi, wedi droi rownd yn gweithio fi bod chi wedi bod trwy cyfnod caled. Okay. Felly cyfnod caled yn ariannol, um, neu felly yn eich, yn eich bywyd yn gyffredinol. Okay. Chi wedi bod trwy cyfnod caled fan hyn. A mae hwn yn gweithio fi bod y cyfnod caled hyn yn dod i, yn dod i ddiwedd. Okay. Mae'r cyfnod caled hyn yn cwpla nawr. Chi di bod trwyddo fe, a mae pobl mynd i ddod rown i chi i helpu chi. Okay? So mae'r cyfnod caled yn, yn dod i ben. So dyna'r egni ar y foment i chi, ym mis Tachwedd. Mae cyfnod caled chi wedi bod drwyddo, neu chi, felly bod chi'n mynd drwyddo fe ar y foment, okay? ond mae'r cyfnod caled yn mynd i ddod i ben i chi mis Tachwedd. Ok, dyna egni'r mis i chi. So, cerdded yn gobeithiol myna, os i chi wedi bod trwy rhywbeth caled. Ok. Ok. Allwn ni, please ysbryd, cael... Um, beth yw her... Beth yw her tachwedd i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube? Beth yw'r beth yw'r her am mis tachwedd? Her mis Tachwedd yw'r brenin o gleddyf. Okay? Brenin y cleddyf. Nawr, mae'r brenin yma yn berson sy'n gallu gweld yn glir, okay? Um, mae'r brenin yn berson sy'n gallu rhedeg cwmni, Os nhw mewn cwmni, maen nhw'n berson uchel yn y cwmni. Okay, maen nhw'n berson sy'n gweld yn glir, maen nhw'n arwain tîmoedd yn dda. Okay. Maen nhw'n bobl sy'n gallu rhoi planiau mewn i reality. Okay. Maen nhw'n gallu troi syniadau mewn i reality. Okay. A maen nhw'n gweld yn glir. A maen nhw'n arweinydd. Okay. So dyma'r her am mis tachwedd. A mae hwn yn gweithio fi bod eisiau chi gymryd mewn reality egni'r brenin fan hyn. Okay. Mae'r brenin yn ddyn, okay, so mae fe'n egni, um, egni dynol, a mae'r egni dynol yn fwy um, plwmp ac yn blaen. Okay. Mwy clir, mwy cadarn. So mae eisiau chi gymryd yr egni yna ar yn mis Tachwedd, okay? So her chi yw fod Fwy fel y person yma, fwy fel y brenin yma, ok? Pidwch bod ar ofa am pethau. Gall hefyd fod yn bos arnoch chi, ok? Gall e fod yn rwy'n sydd yn ddyn cryf yn eich bywyd chi. Um, dyn sydd ddim yn dod i lan ar nonsens, oce, okay, gall e fod yn person fyla. So gwyliwch mas am berson fyla yn eich bywyd, oce, okay, achos gallan nhw fod yn her i chi. yn ystod mis Tachwedd. Ond i fi, fi'n credu bod, bod ysbryd yn gweud wrthoch chi, mae eisiau chi, mae eisiau chi fod fwy fel y person yma, okay? mae eisiau chi gymryd, um, gymryd yr awennau yn eich bywyd. Okay? Mae eisiau chi wneud na. Okay. Diolch ysbryd, gallwn ni please cael cerdyn nawr, um, cerdyn o gyngor wrthoch chi ysbrydion. ar gyfer mis Tachwedd i'n grŵp ni yma ar YouTube heddi. Please allwn ni gael gair o gyngor i'r grŵp lyflu yma heddi sydd gyda ni'n gwylio. Allwn ni please gael gair o gyngor ar gair o gyngor. Waw! OK, yw'r deg o Bentecleu nawr. Mae'r deg o Bentecleu Waw, oce. Okay. Mae hwn yn dod â popeth i chi, oce. Okay? Mae hwn yn gerdyn positif iawn, iawn, iawn. Fi'n dwlu ar y cerdyn yma, oce. Okay? Ac mae fe'n dangos um, harmoni yn eich bywyd, mae fe'n dangos arian ond y mewn. Oce, okay, mae fe'n dangos arian sy'n mynd i fod yn ddigon i genhedlodd sydd ddod. Oce. Okay? Mae'r cerdyn yma yn gerdyn o rhoi pethau mewn lle nawr er mwyn i'r arian a'r hapusrwydd, popeth sy'n dod, popeth sy'n dod gyda bod yn hapus yn eich teulu, yn hapus yn eich bywyd, yn hapus yn eich arian, oce, okay? mae hwn, chi'n dod i'r pethau mewn lle nawr, fel bod gen cenhedlaethau i ddod yn gallu elwa o beth i chi'n neud nawr, oce? Okay? Mae'r cerdyn yma'n arbennig. OK. Um, Waw, oce, okay, so dyma darlleniad lyflu. Fi'n mynd i gymryd peth cerdi arall nawr i ni gael golwg mwy, mwy twfwn mewn i'r darlleniad yma. Um, jyst i gael neges mwy, mwy, mwy clir felly, a mwy neges yn fwy Neges mwy twfwn i chi arno fe gyd, oce? Okay? So allwn ni, please, cael cerdyn... O, cofyn dy mas. Right. Yr as o gleddyf. Yr as o gleddyf yn y mas fyny. So mae'r mae as o gleddyf yn siarad am dechrau rhywbeth newydd, ond dechrau clir. Clir Dechrau positif, ok. Dechrau wneud rhywbeth sy'n mynd i ddod â chi i hwn, ok. So chi'n chi dechrau rhywbeth ym mis Tachwedd. Pinnau taw swydd newydd yw e, pinnau taw um, prosiect newydd, pinnau taw um, falle hyd yn oed perthynas newydd gyda rwy'n, oce? Okay? Tybed chi'n dechrau, mae fe'n dechrau da, ond mae eisiau chi fod yn glir, achos mae'r cleddyf yn siarad am clirdeb, so mae popeth yn fod, i fod yn glir dy'r cleddyf, oce? Okay? Chi lle torri trwy unrhyw uh, broblemau sy'n dod dy'r, dy'r cleddyf, oce? Okay? So, mae hwn yn ddechrau dda. So, ar ôl ar ôl yr amser caled, ar ôl mynd drwyddo beth i chi wedi mynd drwyddo, mae ras open tackling gweithio chi, chi'n dechrau rhywbeth newydd ym mis Tachwedd. Dechrau rhywbeth newydd a chi'n glir yn le chi'n mynd, mae eisiau chi fod yn glir yn le chi'n mynd. Okay? A beth i chi'n neud. So dy beth i chi'n neud sy'n newydd, mae eisiau chi fod yn glir yna fe a cyrru ymlaen a neud e. Ok. Cerdiau, cerdiau da iawn i chi mynd hyn am mis Tachwedd. Ok, gewn ni garden, please. Please, please, please, ysbryd. Yr ysbrydion sydd gyda ni heddi, allwch chi please roi ni ges bellach i ni ar yr heryn. Beth yw'r her? Efe person yw'r her neu nhw yw'r her iddi hunain? Ww, ac o hon yn moyn dod mas. Waw, oce, okay, mae Brenin Brenin y ffin gyda ni. OK. Brenin y ffin yn, yn person cryf iawn. OK. Cryfder, mae fe'n mae fe'n ddyn sy'n um, gallu arwain armi. OK. Mae fe'n berson sy'n llawn tân, OK. Mae fe moyn symud mlaen a mae fe moyn bod yn arweinydd. So, so mae doi arweinydd dyn ni mynd hyn, OK. Mae'r arweinydd sy'n glir, a'n gwybod le maen nhw'n mynd, a mae'r arweinydd sy'n moyn symud mlaen yn gyflym a sy'n a tan i wneud rhywbeth mawr, oce? Okay? So mae'r ddoi yn dych chi fan hyn, mae hwnna i fi yn gweithio fi bod eich her chi yw dod mewn i'r egni yma, oce? Okay? Mae eisiau chi ddod mewn i'r egni yma. So ty beth ych chi'n dechrau gyda'r ras o gleddyf yma, oce? Okay? Mae eisiau chi I stepo mewn i hwn, okay? Stepwch mewn i hwn. Yr egni yma, yr egni yma o'r dynion cryf hyn, okay? Ti'n gwybod le maen nhw'n mynd. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw moyn. Maen nhw'n arweinydd. Mae eisiau chi fod yn arweinydd, okay? Pidwch bod ar ofan. Pidwch bod ar ofan. Chi'n gallu neud e, okay? Beth bynnag yw hwn, chi wedi bod trwy lot. Chi di bod trwy lot, ok? Misiodd blynydde diwetha. Chi di bod trwy lot. Nawr y cyfle dych chi ddechrau rhywbeth newydd, ond mae rhaid i chi stepo mewn i'r egni yma. Chi yw arweinydd bywyd eich hunan. Okay? Mae eisiau chi stepo mewn i hwnna nawr, y mis dachwedd. Okay? OK, a mae'r cerdyn yma. Y cerdyn yma. O, oh, Cerdyn lyflu, dych chi'n mynd in, oce. Okay. Cerdyn am um, cenhedle i ddod, oce. Okay. Oce, okay, so gen, gen ni, gen ni eglurhad ar hwnna, please, a gen ni neges fach arall o gyngor ar hwnna, please, ysbryd. Ww, mae hon yn dymas. Y seren, waw. Oce, okay, mae'r seren yn siarad am um, gwella gwella o rhywbeth chi wedi bod trwyddo. So ni'n dod nôl yn fan hyn. Ni'n dod nôl yn fan hyn i'r pimp yn, oce, okay, wedi droi rown. Oce, okay. chi'n gwella. Chi'n gwella hunain. Oce, okay. chi'n dod mewn i'r amser yn y mis tachwedd le chi yn gwella, oce. Okay. Mae hwn can bod gyda'r carden yma, oce. Okay. Hwn yn gweithio fi hefyd. Allwch chi fod yn ole, oce, okay, yn y byd, oce. Okay. Mae, mae, mae beth sy'n enno chi yn rhywbeth rili really bwysig, oce? Okay? A mae fe gallu dod mas, gallwch chi fod yn seren yn y byd un. Oce? Okay? Gallwch chi fod yn seren. Os oes cyfle gyda chi, gyda'r cyfle newydd un, i fod yn y gole, okay, yn y spotlight, newch e. Achos mae'r cerdiau yma, Sgwlwch beth sy'n gallu dod, oce? Okay? Drychwch ar y cerdiau yma. Allwch chi gael popeth, ond mae rhaid bod chi yn cymryd y cyfle, a mae rhaid bod chi yn stepo mewn i egni y brenhinodd hyn, oce? Okay? Achos gallwch chi gael popeth, bwys. Mis Tachwedd yw dechrau hwn i gyd. Mae hwn mor bositif, oce? Okay? Allwch chi stepo mewn i rhywbeth fan hyn sy'n mynd i ddod â arian mewn i chi am genhedloedd i ddod, oce? Okay? Waw, dylleniad positif iawn i chi mis tachwedd, oce? Okay? Um, So fi jyst mynd i fynd dros yr egni yma eto i chi, oce? Okay? Fi jyst mynd i fynd dros yr enw eto i chi. So fi'n teimlo fel hyn bod chi'n symud o, o amser caled a chi'n chi newid, mae ma, ma, ma cyfle yn dod mewn i chi newid pethau, oce? Okay? A mae rhaid i chi step o mewn i'r i fod yn arweinydd ar bywyd eich hunan fan hyn, oce? Okay? Achos, disgwlwch beth sy'n dod mas, da chi bwys. Waw. Waw, waw, waw. Oce. Mae llwyddiant fan hyn. Oce. Chi'n mynd i lwyddo. Ti beth i chi'n dechrau nawr? Os stepwch chi mewn i hwn i'r egni yma, gewch chi lwyddiant, a gewch chi lwyddiant mawr, bwys. Oce. Falle bod rai chi meddwl dechrau YouTube fel i fi di wneud yn unan, oce. Falle bod rai o chi mynd i ddechrau cwmni newydd, oce, okay? felly bod prosiect ydych chi moyn gweithio ar, felly bod chi moyn swydd newydd, felly bod chi moyn, felly bod chi moyn dechrau o'r dechrau do, angofio beth digwyddodd, beth digwyddodd yn y gorffennol, a rili really symud mlaen mewn i rhywbeth newydd positif, oce? Okay? Te beth chi'n mynd i wneud, chi'n mynd i gael llwyddiant mawr. Mae'n rhaid bod chi'n gwella, mynd trwy'r broses o gwella chi'n hunan, oce? Okay? symud mlaen o beth oedd yn galed, ac mae pethau sy'n sy dod lot yn haws i chi, oce? Okay? Ond mae rhaid chi gymryd mewn yr egni yma o'r brenhinodd, oce? Okay? Mae hwnna'n darlleniad lyflu ar gyfer dachwedd, oce? Okay? Mae popeth mor bositif i chi, allwch chi symud mlaen gyda, waw, cymaint o ryddhad, o uh, positifrwydd. Oce, okay, mae fe'n bositif iawn, oce. Okay. Fi'n mynd i orffen yr darllenad heddi gyda neges. Gyda neges o'r ser, oce. Okay. Neges y ser heddi. Allwn ni gael neges jyst i orffen y darlleniad yma mis tachwedd. Please, ysbrydion, un neges fach i gwpla y darlleniad heddi. A'r neges yw Step your babi. Okay. So un peth ar y tro. Mae fe'n gweud dilynwch eich, eich greddf. Mae rhaid chi ddilyn eich greddf hyd yn oed cyn bod e'n felly neud synwyr i chi. Okay. So, smidwch mlaen. Dilynwch eich greddf hyd yn oed cyn bod e'n ei synwyr, oce? Okay? So stepiau babi, un step ar y tro, un step ar y tro fan hyn. Mae'n rhaid chi wella o bych, beth sydd wedi bod yn galed yn eich bywyd chi. Mae'n rhaid chi wella. Fy ni daw y cyfle, mae rhaid i chi step o mewn i egni'r brenin fan hyn. Okay? Byddwch yn arweinydd, achos chi'n mynd i ddod mas o hwn i gyd. Ar y brig, boys. OK? Ar y brig. Ond cymrwch un stepyn bach ar y tro. Stepiau babi. OK? Waw, dyna darlleniad arbennig i chi ar gyfer mis Tachwedd, boys. Gobeithio bod chi wedi joio fe. Os i chi, grewch neges isod. Dwlen ni glywed wrthoch chi. A Os ych chi wedi joio'r darlleniad, plis cofiwch danysgrifio i'r sianel a rhowch, rhowch bys bawd lan os ych chi wedi joio fe, achos mae pob peth bach fel yna'n helpu fi fel sianel i bod fi gallu wneud y darlleniadau hyn i chi pob mis a pob wythnos. Okay. So, diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth, bwys. Mae'n meddwl siwr gymaint i fi. A tan tro nesaf,